Croeso cynnes i'r sesiwn hwn o Esgyrn am Oes, Bones for Life. Beth yw esgyrn am oes? Rhaglen yw hi i gryfhau'r esgyrn. Datblygwyd hi gan fenyw o'r enw Ruthie Alon. Dyma hi. Pic ar y ffordd. Ym mis Ionawr eleni, dathlodd Ruthie ei phen-blwydd yn 90 oed. Dros y tri degawd diwethaf, mae hi wedi sefydlu grwpiau esgyrn am oes ledled y byd. Ble mae'r angen ar gyfer rhaglen o'r fath? Mae osteoporosis yn mynd yn fwy eang ac mae hyn, i raddau helaeth, yn ganlyniad i'n bywydau eisteddfog, yn un llawer llai fwyog nag ein hynafiaid. Mae diffyg symud yn achosi llawer o broblemau, nid osteoporosis yn unig. Ystyriwch gylchrediad y gwaed. Mae disgyrchiant, gravity, yn helpu'r gwaed i lifo i lawr. Beth sy'n helpu'r gwaed i lifo i fyny? Symud. cerdded. Heb symud, mae'r cylchrediad yn arafu. Pan mae cylchrediad yn arafu, mae'n mwy anodd i'r corff gael gwared o docsinau. Iaith esgyrn yw pwysau. Y pwysau sy'n cael ei gynhyrchu wrth gerdded ar wyneb ein planed. Heb y gwrthdaro rheolaidd hwnnw â disgwrgiant, gravity, mae ein hesgyrn yn gwanhau. Ystyriwch, gofodwyr, ar ôl misoedd yn unig yn y gofod, Ydyn nhw ddim yn gallu cerdded mas o'u llongofod nhw ar ol dychwelyd. Maen nhw'n rhoi cyfweliadau wrth orwedda'r stretcher neu o gadeiriau olwyn. Maen nhw wedi colli cymaint o ddwythedd esgyrn, dyw eu sgerbydau ddim yn gallu eu cefnogi nhw. Ond, mae'n bosibl adfer y rhan fwyaf o'r ddwysydd esgyn a a gollwyd ar ol rhaglen gaeth o ymarf y corff. Er nad ni mor ifanc a a heini a gyfodwyr, mae'n bosibl yr a fi colli dwysedd esgyn, a, weithiau, ei wrthdroe. Senario arall. Ystyriwch ferched yng Nghefngwlad Affrica sy'n cario pwysau trwm dŵr, er enghraifft, ar eu pennau. Maen nhw'n gallu cerdded am filltiroedd. Maen nhw'n gallu cario hyd at draean o bwysau eu corff. Ac mae osteoporosis yn brin iawn yna. Pam? Mae tystiolaeth gref i awgrymu bod eu hosgl a'u harddull symud yn rhoi imiwnydd iddyn nhw rhag toriadau osteoporotig. Mae cysylltiad rhwng y dau senario, gyfodwyr a chludwyr dŵr, a Ruthie Alon. Mae hi wedi gweithio gyda NASA gan ddyfeisio ymarferion addas ar gyfer gyfodwyr. Hefyd, mae hi wedi treulio amser gyda'r Masai yn Nwyrain Affrica, yn arsylwi a dadansoddi ei hosgo a'i symud, fel y gallai wedyn ddysgu pobl fel ni, sy wedi colli'r gallu i symud fel y bwriadodd natur. Yn aml iawn, mae pobl yn dweud, dw i'n cerdded llawr, ond dw i wedi derbyn diagnosis o osteoporosis. Pam? Os da chi'n cerdded gyda'r gwddf a'r meingefn lumbar wedi eu cywasgu, bydd pob cam yn gwaethygu'r problem. Ni fydd y pwysau sy'n adeiladu asgwrn yn gallu teithio trwy'r sgerbwd. Bydd yn mynd yn sownd lle bynnag y mae problem. So nawr, dyn ni'n mynd i edryg ar fideo. Mae'n hawdd i'r cefn i gwmpo wrth eistedd ar ddodrefn modern. Gawn ni ddechrau Ddechrau gyda'r ymarfer sy'n ein annog ni fod yn fwy union syth. So gwnewch ddau ddwrn llac.

Ar yr un pryd, gwasgwch beliatraid i'r llawr, gwasgwch y dwrnai i'r gadair a gwasgwch y pengliniau gyda'i gilydd. Yna ymlaciwch. Gwnewch hyn sawl gwaith. Yn araf ac yn ysgafn. Defnyddiwch ugain y cant yn unig o'ch gallu llawn. Y tro nesa, byddwch chi yn yr ystum estynedig Daliwch chi a bawnsio yn ysgafn. Daliwch i wasgu'r pengliniau, yna ymlaciwch. Ydy'r cefn yn teimlo'n fwy parod i eistedd yn un i'n syth heb cefnogaeth? Unwaith eto. Dwrnai y tu ôl i'r penol, lliaid ymlaen, pigwrnau wedi croesi, pengliniau wedi'u gwasgu. Y tro nesa, daliwch A bwnsio. Yna ymlaciwch. Sut mae'r cefn yn teimlo nawr? Mae llawer o bobl yn profi poen yn y gwddf neu yng ngwaelod y cefn. Mae achos y problem yn aml yn gorwedd yn yr ardal rhwng gwddf a mengefn, y thoracs. Os gallwn ni helpu y thoracs i fod yn llai stiff, bydd hyn hefyd yn helpu y gwddwf a'r meingefn, lumbar. Yr enw ar yr ymarfer hwn yw morning towel, towel bore. Os dymunwch Gallu hi wneud yn y gawod. Bydd angen sgarf arnoch chi. Mae yna dri ystum. Ystum un. Sylwch ar symudiad y fraig dde. Mae'n troelli i lawr ac i fyny. Cydiwch yn un pen y sgarff. Daliwch y pen arall ychydig o dan yr asgwrn coler chwith. Nid yw'r llaw hon yn symud. Wrth i'r llaw dde dynnu'r sgarff i lawr, mae'n troelli. Wrth i chi ymlacio'r tynnu, mae'r braig yn troelli yn ôl. Sawl gwaill! Allygu deimlo bod y sgarff yn symud vertebrae yn y cefn. Y tro nesaf, da chi'n tynnu y sgarff i lawr, dal y safle a cherdded yn ei le. Yna rhedeg yn ei le.

Mae'r llaw chwith yn aros yr un peth. Ond y tro hwn mae'r braich dde yn troelli ymlaen ac yn ôl. Gydioch yn y sgarff a troellwch y fraich ymlaen, yna ymlaciwch yn ôl. Dwi'n galw hyn y Dalek. Sawl gwaith. Allwch chi deimlo bod y sgarff yn symud vertebrau rhwng y llafnau ysgwydd? Y tro nesaf, Dych chi'n tynnu y sgarff ymlaen, dal y safle, cerdded yn ei le. Yna, rhedeg yn ei le, yn dyner iawn. Stopiwch Rhyddhau y sgarff. A sefyll yn dawel. Sut dach chi'n teimlo nawr? Ystum tri. Mae'r llaw chwith yn aros yr un peth, Gwnewch fath o sling ar gyfer y wraig ddeu. Ni ddylai'r sgarff fod yn llac. Os oes angen i chi addasu, gwnewch addasiadau â'ch llaw chwith. Mae'r wraig ddeu o'ch blaen wedi'i phlygu. Symudwch y fraig oddi wrthoch chi ac ychydig i'r chwith a draws y cwrdd. Yna ymlacio. Sawl gwaith. Nawr, mae sgarff yn symud ychydig y vertebrau ar waelod y gwddwf. Y tro nesa dych chi'n tynnu sgarff, dal y safle a cherdded yn ei le, yn y rhedeg yn ei le. Yn dyner iawn. Stopiwch, rhyddhau'r sgarff a sefyll yn dawel. Nawr, gawn ni weithio ar yr ochr arall. A sym un. Sgarff dros yr ysgwydd chwith, a'r chlaw dde yn dal un pen o dan asgyrn goler. Chlaw chwith yn tynnu sgarff i lawr mewn troellog. Tynnwch wedyn ymlacio sawl gwaith. Y tro nesa da chi'n tynnu'r sgarff i lawr, dal y safle a cherdded yn ei le. Yna, rhedeg yn ei le. Yn dyner iawn. Stopiwch, rhyddhau'r sgarff a sefyll yn dal. a sdim dau y Dalek. Llaw chwith yn tynnu sgarff ymlaen miawn troell. Yna, ymlacio yn ol. Sawl gwaith. Y tro nesaf, da chi'n tynnu'r sgarff ymlaen, dal y safle. A cherdded yn ei le.

a bert fry um, ar waelod y gwddwf tipyn bach. Y tro nesaf da chi'n tynnu'r sgarf, dal y safle a cherdded yn ei le. Yna, rhedeg yn ei le. Yn dyner iawn. Stopiwch, rhyddhau'r sgarff a sefyll yn dawel. Sut da chi'n teimlo? Cerddwch o gwmpas yr ystafell. Sut mae cerdded yn teimlo? Enw yr ymarfer nesaf yw cymorth cyntaf i'r meingefn, the lumbar. Cerddwch o amgylch yr ystafell. Gwrandawch ar y meingefn. Ydy yn teimlo yn dynn? Sut i wella'r meingefn? Sefwch mewn safle cam. Gyda'r pengliniau'n feddwl. Gwnewch ddau ddwrn rhyd a'i rhoi ar y pen ôl. Pwyswch i mewn i'r cnawd a'i dynnu i fyny tuag at y waistline. Yna ymlaciwch y ddwylo sawl gwaith. Pan y cnawd i fyny, yna gadewch iddo fynd. Cofiwch anadlu. Stopiwch a sefyll yn dawel. Ydy'r pelfis yn hongian yn haws? Mae hyn yn golygu bod eich meingefn yn fwy abl i ryddhau. Unwaith eto, diolch o'r dwrnai i'r un safle. A dechrau tynnu'r cnawd at ei gilydd wrth y waistline. Rhyddhau tensiwn gormodol yn y breiciau. Tynnu i fyny a'i ryddhau. Tynnu i fyny a'i ryddhau sawl gwaith. Y tro nesaf, cadwch y cnawd wedi'i dynnu i fyny a cherdded yn ei le. Cofiwch blygu'r pengliniau. Stopiwch, rhyddhawch y dwrnai, a sylwch i ba raddau y mae'r pelfis bellach yn hongian. Ildiwch eich coccyx i ddisgwrciant. Dychmygwch fod eich coccyx yn cael ei dynnu i ganol y blaned. Unwaith eto, diolch ar dwrnai i'r un safle a dechreu dynnu'r cnawd at ei gilydd wrth y waistline, tynnu i fyny a'i ryddhau, tynnu i fyny a'i ryddhau sawl gwaith. Y tro nesaf cadwch y cnawd wedi'i dynnu i fyny, A rhedeg yn ei le. Rhedwch ar beli eich eich traed, cadwch y pengliniau yn sionc. Teimlwch y pelfis yn suddo ac yn codi. Ceisiwch osgoi gormod o symud i'r ochr, o ochr i ochr. Stopiwch a sylwch ble yn y corff dych chi'n teimlo unrhyw newidiadau. Cerddwch o amgylch yr ystafell. Allwch chi synhwyro unrhyw welliant. Gofalu am y dannedd. Mae gofalu am y dannedd yn bwysig iawn, yn arbennig ar hyn o bryd. Rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy ofalu am yr esgyrn, uwchben ac o dan y dannedd. Yn yr ymarfer nesaf, byddwn byddwn ni'n defnyddio pwysau ysgafn yn llorweddol ac yn rhythmig, fel cerdded.

Migwrn y bysedd Mynegau neu Migwrn y bysedd Bach Eich dawys chi. So, da chi'n edrych yn syth ymlaen. Dechreuwch o dan y dannedd canol. Gwasgwch fysedd neu migwrn bob yn ail i'r deint gig. Cerddwch i ochrau eich ceg yn y yn ol i'r canol, sawl gwaith. Peidiwch â phwyso'n rhy galed. Cofiwch i gain y cant yn unig.

Stopiwch. Allwch chi deimlo un rhyw goglais yn y deintgig isaf? Mae hyn yn llifo gwaed gan ddod â maetholion i'r asgwrn. Gawn ni rhoi'r un budd i'r asgwrn uwchben y dannedd. Dechreuwch yn y ganol ac yn gweithio tuag at yr ochrau ac yna yn ôl eto, sawl gwaith. Os ydych chi'n gwneud hyn bob dydd am ychydig funudau yn unig, Bydd eich dannedd a'ch deintgig yn elwa. Stopiwch a mwynhewch y deimlad yn eich deintgig. So, gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r blas hwn o esgyrn am oes. Diolch yn fawr iawn am eich diddordeb. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â fi yma. So, llun ar y ffordd.